Hen Ffych, a croeso i Wso Bac, rhaglen 1142. Mae gwesteion yn barod, mae gynulleidfa'n barod, felly ffwr â ni! Geth, there's everyone. Ti'n iawn, Geth? Iawn, yndw, diolch. Ti'n iawn?
Dwi'n iawn, diolch yn do.
Ys dim, ys dim allan eitha na?
Mae dy syl yndi? Cefog, na fo. Na fo? Na fo. Ti'n professional?
O, ynddo. Dim dyna nes i glwad.
Dim bod, wel, bod chdi yn professional ond ys di allan eitha felly. Na, nes i allan eitha, na fo, wir gag. Um, symud ymlaen o hynny, yeah. yn sydyn, please. Um, ti'n trefnu gwylgaidd, gwylgaidd goll, wrth gwrs. Mm. Os am flwyddyn yma? Um, ti'n gwybod, dwi hyn yn meddwl amdano fo, dwi dal yn dod dros drin dwytha. Fi yna fyd braidd, yeah. dwi dal i olchi'n sgidiau. Yeah. Oedd hi'n fwdlyd dros ben yna. Oedd, oedd. Ond o'n i'n ffodus iawn, nes i feddwl.

y sioe mwya technoleg yn y byd, a mae popeth na, mae pawb na, Samsung, Sony, cymrydnioedd mawr i gynau, yn dangos beth i ni gyd yn mynd i foen yn 2010. O, chi'n dy nefoedd dy hun, dwyt? Wel, yn, a oedd pawb arall, ond oedd miloedd o bobl yna, o ti braidd gallu gweld yn byd, oedd teledu, 3D, pob man. Wow. Oedd e'n wych o le, so beth i fod o blaen, a oedd e'n ffantastig i fod yma. So joyous yeah. oedd e'n brofiad. Dweud ti rwan, be byddwn ni gyd eisiau yn 2010?

Da ni gyd gwraidd efo stiwdio uned pump dydan? Ond, tybed be arall sy'n dda i fyd uned pumpaidd? Dyma ni eich stafell beirianna a mae'r rhaglen yn mynd yn fyw yn fanna! Yn yr ystafell yma mae timer y pump i gyd yn cael ei reoli.

Fama ydi stafell racs. O fama mae bob un camera ar lawr y stiwdio yn cael ei drin. Yr actores a gyflwynwraig Elen Gwyn Turan. Ti'n o le Elen? Dwi'n iawn, diolch i ti, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch.
Da iawn. Dwi'n dy gofio di'n hun o dyddiau tipyn o stad. Ie! Susan! Ie, Susan efo gwallt blond. Ie. Ti'n mynd â sbel yn ôl 'wan. Oedd y gwallt 'na'n afiach doedd? Oedd.

Afiach. A dwi mor dywyll anyway. Yeah. Ac oedd o'n mynd fatha gwair, twod, os oes ti'n dweud gormod o straightness neu beth yna, fysa yeah. fo'n torri. Oh. Ond, um, na ni, na ni. Angus Ghost, the hoff gwpl teledu. Susan a Tony. A Tony! Gofod oh. i nes i gael yn siar o gariadon cyn Tony, twod. Um, ond, uh, do, ac oedd ni brodas fawr, a ffroc briliant, a'r blaen i gyd. Please, just dweud, um, Tone, sorry. A tone.
O'n i ddim Dwi'n lyfio chdi tone. O, dwi'n dwi lyfio chdi'n deud dwi'n lyfio chdi tone. A na, dwi'n gwybod yn cael ei rhai sos weitha, ond yna maint cyfartaledd i draed merchaid ydy 5, a na maint ar gyfartaledd i draed dynion ydy 9. Felly, dyna dwi'n fy ymdrechu ddod o hyd iddo fo heddiw. Maent cyfartaledd traed y stiwdio, a gobeithio ganddo dy hyd i, traed mwya a traed lleiaf y stiwdio. Pa seis gidia da chi, felly? Yy, seis naw. Michael? Helo.
Pa seis traed ti? Mae hynna'n gwestiwn um, personol. Ydi o?
Naw. Naw?
Ia. Ti yn ag o talent?

Os yw'n wisgo um, esgidiau cyffredin, pedwar. Os ydw i'n gwisgo trainers, falle bach yn llai. O! Yeah.
Mae'r rhain yn seis pedwar. Dwi ddod o hyd i'r hys a pwyl yn yma, ti'n o lew? Mae'n ffôl, mae'n ffôl.
Edrych ar yr holl fwyd nes i draw ma'n anig meddwl, falle bod yn mm. chance i fi gael rhyw bacon butty fach arall. Wel, dim sy'n o'n siarad o fi. Oce.
Wel, mae'n ffaith bellach, mae di'n fan mor hwyl y cwm. I ti yn. Yndw a t'mo' ma'r holl busnas 'ma'n dod efo Ffion a Hywel a'r babi 'ma. Ie ma'r ma'r stori 'di mynd yym mas ar y sgrin nawr taw nage Hywel yw tad Lleucu sef babi Nesta a ma' Hywel a Nesta wedi gweud wrth Ffion taw falle taw Cai yw'r tad ond dw i ddim yn gwbo nawr taw fi'n credu bod y y datgelu 'na'n digwydd yn ystod yr wythnos nesa lle ma' Cai yn ca'l gwbod wrth yym O, alla i weud e wrth wrth Hywel um, mewn golygfa, yn credu nos Wener, yn credu nesa, lle mae, mae Hywel yn gweud taw uh, cae yw'r tad, ond mae ymateb e falle ddim beth byddai pobl yn disgwyl. O, dech ymlaen i hynny. Ond mae rhaid i fi gyfadda de. So gath nesa yw fling bach fy cae cyn i gael fling mol fy Hywel. Do, wel oedd yn fwy na kind of one night stand gyda cae. Ond, o'n ni a mam de, di dyfalu de, Ie. Ers fi ddim wedi tŷ babi, na Cae yn y Tad. Ie, fi'n cofio.
A o'n i'n iawn. Ie, o'n i, o'n i, t'mod, nag 'yn ni fel actorion yn gwbod beth yw'r stori myn' i fod, ond... Ie. ...odd 'na, odd 'na gyfnod, odd cwpwl o olygfeydd pan dath Nesta nôl i'r pentre am gyfnod, lle o'n i'n cerdded lawr y stryd, yy, lawr y y stryd fawr yn Cwmderi, yy, a gweld 'i a'r babi a myn' yy, o na, ffili bod, ffili bod. T'o', cos be' wyt ti ffili? Ie. Ond ma' nw'n grando ar bobol, os ma' rai pobol yn sgrifennu miwn ar y wefan a stwff a Mae'r actorion yn gweud o beth am hyn a'r llall a mae'r awduron a'r yy storïwyr i gyd yn meddwl o ia ma' hwnna'n syniad eitha da. Ond so. ma' Cai yn foen rygbi dydi? Mm, Wyt ti'n foen rygbi? Ydw, ie, yeah, yn wario rygbi uh, ers o'n i'n, ti'n bod, 4-5 mlwydd oed. Ac yn fawr.
A fi'n gadeirydd nawr ar Clwb Rygbi Cymru Cerdydd, sef, uh, os chi'n dod i'r brifddinas yn edrych am rhywle i chwarae, dewch i edrych amdano Clwb Rygbi Cymru Cerdydd, mae lot o fois o'r uh, de, gogledd, yeah. Iwerddon, Seland Newydd, sdim rhaid chi fod yn gallu siarad Cymraeg i ware ni, ond mae'r awyrgylch yn, yn Gymreig iawn, ti'n yeah. o ganu, wedyn ni bod tua 85 y cant o'r boes sy'n chwarae yn Gymru Cymraeg. So ni'n cael lot o hwyl, mae fel mynd nôl i'r uh, 70au neu'r 80au, yeah. ti'n bod, a mae'r uh, ma agwedd yn, yn gret o fewn y clwb, so fi dal yn mwynhau hwnna. A mwynhau mynd i'r gemau, teithio um, i wylio Cymru, uh, tramor, mynd i Twickenham, yeah. i weld nhw ar y byn Lloegr nawr, a wedyn ni'n mynd uh, falle Mae gwyliau da fi'n yr haf yn dod lan so fi'n gobeithio mynd i i Seland Newydd am gyfnod i weld Cymru'n chwarae.
Wel, 'na ni, dan di gorffan, a Tudur gyda'i draed seis 11 sy'n bech yn y draed mwya o'r stiwdio, a rhaid fi ddeud, fi, gyda nhraed seis dau a hanner i dri sy'n dechrau gael lle yn fy stiwdio. Ie! Tan y tro nesa. Tara! Ewch ar, dos.